Abusua me ma wo akwaaba de wo ba Amazing TV so. Mesrɛ wo subscribe to this very YouTube channel so wonya unsubscribe ya na like saa video wei na share na afoforɔ enya bi nhwɛ. Sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi a fafa comment box no mu Yɛn nsa bɛka abusua dwumadie yi a wohwɛ yi yɛ three in one news ɛwɔ amazing tv ɛso na sɛdeɛ mo nim sɛdeɛ esi ɛde ma mo ɛwɔ three in one news so no yɛde news mako mako three ɛde ma mo ɛwɔ show baako pɛ so ɛma mo fili na mo nim ɛyɛ adeɛ sɛ aberante a yɛfrɛ ne sɛ medical ɔne fela makafi asɛ nansi wɔn trendy paa di mu wɔn deɛ wɔn yɛ nkurɔfoɔ bi a asɛ wɔn nso ɔmo abɛ trɛnde saa since sɛ ɔmo baayɛ na sɛ ɔmo agyina mu saa because of like baabi ɔmo firi baayɛ no wate aseɛ ɔn sɛ ɛkɔyɛɛ sɛ Fela Makafi gye medical ɛfiri obi nsam a kyerɛ sɛ uptill nɛ koraa no saa case no yɛnya nsɔlve nwuiɛ afei na mahu sɛ nipa no a yɛgye medical firi ne nsam no afei na mahu sɛ asɛ aberewa ɛyi pɔma akwan mu ama akyerɛ sɛ bɛrima bi ayɛ dɛn afande no na de kyɛn sɛ Fela Makafi asɛ Wɔka asɛm bi wɔ ha sei na asɛm a wɔka no deɛ gye sɛ medical anaa kyerɛ sɛ waba abɛ kɔnfɛme de ama yɛn because asɛm no yɛn hunu deɛ fɛlɛ mcafri pɛ sɛ wɔkyerɛ but mesrɛ mo moma yɛn hyɛ aseɛ mfa mfiri aha sei kae sɛ dwumadie yi a wohwɛ yi yɛ three in one news yes like tete no sɛ medical el chairmanu waba abɛ post no wɔ ne twitter page sɛ wei yɛ ne recent uh, post bi no a wɔde aba abɛgu ne twitter page yes abusua waba bɛ post sɛ ɔsɛ time ɔsɛ ɔsɛ time no de ɔsɛ ɔsɛ time a ɔsɛ time no de go jail ɔsɛ time no de go for jail time no de go for jail one minute be like. one week for there wate aseɛ ɔse time no dey go for jail one minute be like one week for there wate aseɛ sometimes I find it difficult to read their pidgin wate aseɛ pidgin no ɛyɛ ana ne kan no ɛɛden because nipa no bɛtwerɛ ne sɛdeɛ wɔsi te aseɛ but wo a wɔkan no reading it no sometimes you find it difficult abusua ɛna wo nua san so ɛbɛtoa so ɛtwerɛ sɛ ɔse I dey hang rough Ɔsefo te sɛ ofiri jail baayɛ asɛ fela mccarthy ɛmma aduane ɛntimi ɔno medical ne saa wate aseɛ yes asɛ ɛkɔm de no menim sɛ ɛkɔm no asɛ wankyerɛ mu sɛ ebia ɛyɛ ayaase kɔm anaasɛ ebia nanum like ɛyɛ yamukɔm na ebia ɛdene deɛ mentimi nyɛ dɛn mentimi nkyerɛ but ɔse he de hang rough wate aseɛ yes na mesra mo moma yɛnsan so ɛnhwɛ wei ɛwɔ ɛha sɛi medical aba abɛ post sɛ Aberante a wɔfrɛ no sɛ Shatta Wali yɛ kyerɛ sɛ wɔandɔn. Ɔse Shatta Wali asɔ price no ma wɔ no ankasa koraa no sɛdeɛ ne ho asi adwiri no no mennim sɛ saa sɔ price no bi na kyerɛ sɛ wɔde akɔ akɔtɔ efie de ama wɔn ba Island no deɛ mentumi nyɛ dɛn mentumi nkyerɛ but according to medical no Ɔkyerɛ mu a after sɛ ɔne ɛɛ Shatta Wale mu nyinaa kɔdaa jail na wɔn san nso ɛbaa abɔnten no, ɔse kyerɛ sɛ ɔse Shatta Wale abreaki ne bank account with a very huge amount a sɛdeɛ ɔsi twerɛ nsɛm no wanto amount no din, wanbɔ amount no din sɛ ebia ɛyɛ one billion anaasɛ two billion but ɔno deɛ ɔbɛtwerɛ sɛ ɔse Shatta just break my account. Just one shout wate aseɛ yes ɔse Shatta Wale a breaki ne bank account no a kyerɛ sɛ according to medical no ɔse ɔhunu deɛ wɔnyɛ dɛn ɔnyɛ na mesusu sɛ bɛtumi aba sɛ saa sika yi a kyerɛ sɛ kapu wɔde asɛnde medical yi ɛno bi na kyerɛ sɛ wɔn de akɔ akɔtɔ efie ɛde ama wɔn ba no na yɛnhwɛ medical medical ne Fela McAfee asɛ wɔn showcase efie bi a efie no yɛ fɛ paa according to ne yɛbɛkaa sɛ Wɔatɔ de ama wɔn ba Ireland but na nkurɔfoɔ bi redi kyim sɛ ae wɔahyɛ da ne yɛn ho kora ne ba medical aba abɔnten aba abɛ confirm sɛ ɔse ɛyɛ nɔkorɛ sɛ efie no wɔatɔ de ama wɔn ba ketewa no wate aseɛ yes na sei sei ne sɛdeɛ ɔsi bɛka nsɛm no wɔ ne twitter page ɔse congrat to my daughter Ireland for her new home Big thanks to M Unique Homes for making this happen, project island is a beauty thanks to my beautiful queen yes at Fela McAfee ɔda ne ɔda ne yere Fela McAfee ase yes medical ɛno no abusua moma yɛnkɔhwɛ deɛ Fela McAfee nso ɛyɛ ne wɔ ha sɛ yɛn bɔ mmɔden sɛ wobɛ like saa video wei na wahyɛ ɛde ama yɛn wate aseɛ yes yɛwie medical ne part deɛ no Deɛ Mɛdeka pɛ sɛ wɔkyerɛ no yɛawie we are moving on to Fela Makafui na moma yɛnhwɛ deɛ Fela Makafui nso ɔkyerɛ no wɔ ɛkasa yi abusua like saa video wei abusua wonim sɛ before sɛ Fela Makafui ɛne Mɛdeka ɛbɛhyia no na Mɛdeka ɛbɔ ne nnwom dada ɛna na Fela Makafui nso ɔtwa sini saa berɛ no na ɔmode ɛyi ɛyi series bi a ne title no ɛyɛ yolo Asɛ na wɔde aba abɔnten a na akyerɛ sɛ ɛyi sini no trɛnde gidigidigidi. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ Fela McCarthy asɛ wa make statement bi asɛ akyɛ kakra. Wate aseɛ? Wa make statement bi sɛ ɔse ne maame nom ɛne ne papa nom ɛyɛ nkurɔfoɔ bi a kyerɛ sɛ ɛhia wɔn. Ɔse wɔn wɔ sika, ɛba ne sɛ sika paa bi a wɔn wɔ bi na ne maame ɛwɔ companies ɛne efie nom a kyerɛ sɛ ano ɔden Ah, kyerɛ sɛ Fela McAfee ɛna kyerɛ sɛ ɔyɛɛ dɛn? Wɔkaa saa nsɛm no, wate aseɛ? Yes, ɔdaa saa nsɛm no adi wɔ abere a na ɔne Mac Brown, Nana Ama Mac Brown, ɛyɛ interview. Ɛna kyerɛ sɛ wɔkaa sɛ ne maame ɛwɔ sika paa, wate aseɛ? Na wɔn ho ɛnkyere wɔn te sɛ deɛ ebia Ghanafoɔ yɛsusu no, Fela McAfee ɛna ɔdaa saa nsɛm no adi. Na mesrɛ mo, momma yɛnhwɛ deɛ ɔbaa pa Fela McAfee, wasan nso aba abɛ post ni wɔ ɛha seyɛ yi, Bɔ mmɔden sɛ wobɛlike saa video wei. Ɔse, You see this lifestyle mekan, tie no yie, mewie a mɛkyerɛ mu na kyerɛ sɛ biribia ayɛ kamakama de ama yɛ nyina. Ɔse, You see this lifestyle, I worked so hard for this. I am more than grateful. Ɔse, I'm glad for all that I had to go through in this life to get there.

Lol slept in kiosk with my mom for years mepatwo tie wate ɔse slept in kiosk with my mom for years ha sei na case no yɛ dɛn ɛhɔ no had to wake up at dawn to bath chale God bless us all I can never be ungrateful Wei yɛ Fela McCaffery ntwerɛeɛ. Abusua, according to Fela McCaffery ne interview with Mark Brown no, ɔse ne maame yɛ obi a ne ho nkyere no, wate aseɛ, yes, ne maame yɛ obi a asɛ she owns companies, ɔsan so asɛ ɔyɛ obi asɛ ɔde ne ho, yɛmfa ne sɛ ɔyɛ average Ghanaian. Na abusua, average Ghanaian akyerɛ sɛ ne ba ne Fela McCaffery. Fela kyerɛ mu a, ɔse ɔne ne maame. Ɛfiri Volta baa kyerɛ sɛ Accra no, ɛyɛ adeɛ sɛ baabi a wɔdaeɛ yɛ kiosk mu. Na wei na Ghanafoɔ nom bi rebisa sɛ, na saa berɛ no a na moda kiosk mu no, na wo maame ne kompanies no ahye anaasɛ wɔde asi awowa anaasɛ wɔayɛ no dɛn a na moda kiosk mu na woreyɛ ama w'ano ayɛ tuutuu? Woate aseɛ? Yes, na asɛm wei deɛ gye sɛ medical ba abɔnten bɛkyerɛ mu because Yɛnte wo Fela McCarthy ase wei ne deɛ ebinom yɛ dɛn ɛka de afa Fela McCarthy ne nsɛm sɛ ɛna ne maame wɔ sika nso wɔn ba akra no wɔn da kiosk mu ɛna kiosk no na na na na ne boɔ ɔden ebetumi aba sɛ kiosk no ɛna na ne boɔ ɔden wate aseɛ ebi a wɔn rente kiosk no very expensive ɛna na wɔn yɛ dɛn ɛna na wɔn da mu Yes, wei ne deɛ ɛkɔ a mema waso ayɛ dɛn ate bie Fela Makafi ne story a wɔno nso wɔde aba abɔnten ɛno no ɛha sɛi ɛyɛ amazing TV ma menfa wo nsi ɛhɛi.